Ki te whei ao ki te ao mārama. E rangahau ana nā Pirihimana o Kaitaia i te tūkinotanga o tētahi pou whakairo i whakatūria hei tohu mō te Kotahitanga. Ka wehe atu te Minita Kaupapa Waona ki tāwāhi i tūtaki ai ki ō tātou hōia e mahi roa ana i te pito manawa o te ao. Ā, he toa hāpai i te whutupōro rīki e whakapūmau ana i te hiranga o ngā whakataetae rīki Māori. Kai ngā mauna whakateitei o te motu whānui rarau mai ki te ao mārama. E āta tirotiro ana nā Pirihimana i te hiku o te ika, i te tūkinotanga ki tētahi pou whakairo kātahi anō ka huraina ki Kaitaia, hei tohu o te kotahitanga o nā iwi o Muriwhenua. Tata ki te 13 putu te teitei o te pou whakairo nei, kua tapaina ki te ingoa o Rongo, i whakatūria ki tētahi wāhi rongonui i te tāone o Kaitaia. Ā, he rongorua nā Take i tūkinohia ai te pou. Ka ia tūmama o Harawira te roa nā ake.
He tohu o te kotahitanga. Mea rawa ake, ka tōtara wāhi rua ngā iwi. He mahi parahako, he mahi kuare mo te, mo te tangata nāna, mo te nanakia nei. Ahakoa ko wai, ahakoa nō hea. Taku pouri, kua puta nga tautauhea nei, nga taurekareka nei ki te whakakino i te ingoa o Kaitaia, ki te raweke, ki te tukino i te taonga nei tona tikanga he tohu pohiri, he tohu tauawhiawhi, Mō tō tātou hāpori i Kaitaia. Ko Ōrongo te ingoa o tēnei tumutumu whenua. He taonga whakamaumahara i ngā kōrero tuku iho mō tēnei takiwā o Kaitaia. I whakatūria mātou te whakairo nei i runga i te wāhi e meatia ana te ingoa o te wāhi nei, ā, ko Moerua. Nā, tēnā muirua, he muirua nā tō mātou nei tupuna a Toa Akai, i te wā e ora ana, nāna anō i whakamoe ngā wahine e rua ki tēnei wāhi nei. E matapaetia ana nā te Māori te pou whakairo nei i tūkino, ā, hei tāpiripi kīhai i whakatūria te pou nei i mua i te āta kōrero atu ki ngā iwi katoa o te rohe mō tāna whakatūnga mai ki Moerua. Kua roa atu i te, i te kotahi tau ngā kōrero i kōrerohia, i haere atu ki tēnā rōpū, ki tēnā rōpū, ki tēnā hapū, ki tēnā iwi, ā, mehemea ka mea mai tētahi, tētahi rōpū tangata rānei kīhai, kīhai te kaupapa nei i, i tukuna ki a rātou, ā, kua, tēnā pea, kua kāpō, kua turi hoki tēnā tangata. Horakau ēnei moni i whakaritea kia whakamanamana ai tētahi hapū ki tētahi hapū kē atu, he taonga tēnei i whakarite ai hei whakatairanga, hei hiki i te hari, i te kotahitanga me te whaiora o te hāpori i Taitaia. E tino puku ana te rae o Shane Jones i te putanga o ngā whakapae i tūkinohia te pou nei i te korenga o ētahi i whakaae kia tū ai te pou ki Moerua. I te pōhēhē kāore te kaupapa nei i āta wānangatia ki raro i ngā tikanga Māori. Ko wētahi kei te kī he kaupapa tikanga Māori tēnei. Māku tētahi kupu ki a tātou pēnā e hihia ana ngā taurekareka nei te kōrero mō te tikanga Māori. Ko te tangata, ko te rorirori, Nōna te ringa, nāna te taunga nei i rāweke, ka pokea. He tino rerekē te mahi nei. Kātahi anō kua kite atu au te Māori e patu ana te Māori, te, te, te tikanga e patu ana te tikanga, te rangatira e patu ana te rangatira. Nō hea hoki wēnā whakaaro? I kōrero atu mātou ki te Manatū Pirihimana mō tēnei take. Hai tā rātou, kei te mōhio kua tūkinohia te pou, Ā, kei te kimi rātou i te hunga nā rātou pea tēnei mahi hara. Tumamao Harawira, Te Ao Mārama.
Ka wehe atu te Minita Kaupapa Waonga a Peeni Henare ki te Middle East, ki reira tūtaki atu ai ki ētahi hoea o te Ope Kātua, ki te kapa tau tāngata maha kai reira, rātou ko te tira mātirotiro i te kūrae o Hīnai, i Īhipa. He wā hoki tēnei kia hui ai te minita ki nā Hōea i tukuna atu ki ērā wāhi i raro i nā herena o te urutā korōna.
He haerenga kua roa e tāmia ana i roto i nā here o te pakanga kōwhiore.
Ki roto i te tirohanga Māori kia kite ā-kanohi i ngā tāngata, ka mutu ki roto i ngā kāwanatanga kua pahure ake nei, koinei te mahi a, o te Minita mō te Ope Kātua, a, kia haere atu ki ngā wāhi pēnei i tēnei, a, kia kite atu i ngā mahi e mahingia ana ki reira. Nō reira, ki au nei, e hake tēnei i te mahi moumou moni kāore, a, engari hei tuituia tāngata, a, hei, a, tūtataki ā-kanohi. I roto anō hoki i ngā here, ko nā hōia kāore hoki he āhei ki te hoki mai ki te wā kāinga. Ako atu i te 40 i tēnei wā tonu, ā, ko ētahi, ā, he hōia kei te mura o te ahi, ko ētahi atu, ana, he āpiha, ko ētahi atu, ā, ko ngā tāngata e, kei muri rā e mahi ana. Engari ko te mea nui nei, ā, ko aua tūranga rā he huarahi pai mō ngā hōia kei konei, e hiahia ana kia piki ake ki roto i tā rātou ake tūranga mahi. Nō reira, kia tū te taki ki te hunga ki tāwāhi, he mea tika kia mahi atu i tērā mahi, engari kia hoki mai anō, kia tirohia mehemea ka whai wāhanga anō ngā hōia o te kāinga nei ki ngā tūranga mahi ki tāwāhi. Ko te whāinga roa, ko te hono inā here e noho mataara ai a Aotearoa i roto i ngā whakaaro whakatumatuma ki Jordan, te Sinai Peninsula ki Īhipa, me te United Arab Emirates.
E mōhio ana tāua e tino ngākau nui ana te iwi Māori ki ngā tapuwae a ngā mātua tūpuna ki roto i te 28 a te marama e tū mai nei ka 80 tau te pakanga ki roto o El Alamein Ā, nō reira, ko ngā hononga kei waenganui i a tāua te Māori me ngā hunga o taua wāhi rā, ā, kāre e kore kei reira tonu aua hononga. Nō reira, tēnā pea ki roto i waku huihuinga ki ngā rangatira ki reira, ka kōrero ahau i te āhuatanga o te 28, ā, me ngā mahi oti i a rātou. Ahakoa ngā pakanga o te wā puta noa i te ao, kua āhua huri te whakaaro ki tērā o te whakaāio me te whakahaumaru i ngā pārurenga o te pakanga. Kua tino rerekē i tēnei wā tonu i mea nei a Te Pākehā ko te nuinga o ngā mahi ko te peacekeeping te mahi. Engari ki roto i aua whenua rā kāre e kore kei te tutū tonu te puehu ki waenganui ā, i ētahi atu o ngā tāngata ki reira, nō reira, koina te painga o ngā mahi me te uauatanga o ngā mahi kei mua i te aroaro o ngā hōia o Aotearoa. I tēnei wā, kua whakaroahia ake e te Kāwana o Aotearoa te noho a te hunga e noho ana i roto i te āhua whakahaumaru ki te Middle East. Ahakoa roa rawa a Aotearoa e tautoko atu ana i ētahi atu whenua kia tiakina i ngā tāngata ki tērā wāhi, hei tautoko ake i te noho haumaru a ngā iwi ki roto i taua wāhi rā. Nō reira, ko te hiahia kia haere atu ki reira kia tūtataki ki wā tātou tāngata, wā tātou hōia nō te ope kātua kei reira e mahi ana i tēnei wā tonu, kia kite mārika he aha wā rātou mahi. ā, tā te mea he mea māmā noa iho te pānui i te pepa me te rīpoata, engari ko taku hiahia kia tū te taki ki wā tātau hōia ā kanohi nei. Hoi anō ko te whakaaro kei runga i ngā ngutu o ngā whānau Māori mēnā ka hoki mai ngā tūpāpaku Māori e takoto ana ki ērā whenua ki te wā kāinga. Hei tēnei wā tonu kua kite atu ahau i ētahi rīpoata e kī atu ana ko tētahi whāinga kia whakahokia mai ngā tūpāpaku e takoto mai ana ki tāwāhi, engari ehara tēnā i te aronga nui kei mua i a au me te kāwanatanga i tēnei wā tonu e mōhio ana tāua e hoa he mahi uaua te whakahoki kōiwi mai ki tēnei whenua. Engari ki te hiahia ngā whānau, ā, he huarahi kei reira me whāia. Inā hoki mai te Minita mai te Middle East, ko Ahitereiria me Tonga nā motu whai ake. Tene Molyneux te ao mārama.
E iwa mano e iwa rau e whitu tekau ma rima na turoro ma te koroono hou kua kitea i te motu whanui i te wiki ki muri e ai ki te Manatu Hauora. Ko toona 111 na taangata kua turoro ki roo hoohipera me te huaketo nei. Ā, tokowhitu i tukua ki te wāhi whāomoomo. E ai ki te whārangi ipurangi hoki a te Manatū, e toru tekau mā toru nā tāngata i mate i te wiki ki muri, e whai pānga ana ki te mate korona. Ōna mate i ripoatahia, tekau mā toru ō rātou i ahu mai te rohe o Tāmaki, e rua i Waikato, tokorua i Te Moana-a-Toi, kotahi nā Roto, kotahi i Te Matau-a-Māui, e rua hoki i Taranaki, e rua i Mid Central, kotahi i te rohe o Pōneke, e ono i Waitaha, kotahi te tonga o Waitaha, ā, e rua i Ōtākou, Murihiku. Ā, he amorangi o ngā momo ira huhua kai te whiriwhiri huarahi whai mana pū ki tua mō ō rātou hapori i Aotearoa. I taki huihui rātou ki Tāmaki Makaurau inanahi ki te wherawhera i ngā take nui ki a rātou. Kai a Muriwai hei te roana atu. He ohu tēnei e papai ana i te papai mo te hapori takatāpui. When I think about the Takatāpui community and the type of engagement we're looking for, we are effectively lobbying government. And so if we think about the engagement we have with government, it's minimal. It is minimal and If there is engagement that is required from the Takatapui community, it's absorbed into the wider rainbow organisations that exist today. I hui ngā pou o te ohu nei a Hui Takatāpui ki Mātaatua marae ki te kōrero i ngā take huhua o tēnei hapori Takatāpui, ā, hei tā Tū Chapman, me whakarongo te kāwanatanga ki ā rātou take. It is fundamentally our responsibility as Takatāpui to also, you know, take the initiative and to put ourselves

Hei te tuawhā o Noema tū ai tētahi hui ki reira kōrero ki ngā reanga katoa o te hapori takatāpui, mō te taha hauora, hinengaro me te mātauranga, anō nei mō te wāhi ki ngā momo ira o te tangata i roto i ngā wāhi mahi. What drives us in society these days is legislation. Whatever is in black and white is, you know, he tapu. It is the bible. And so that doesn't accurately reflect who we are.

numerous consultations that we do in terms of Department of Corrections, but a lot of it is around self-identity, the ability to be able to self-identify what you are happy living with, who you are. Muriwai hei Te Ao Mārama.
E ai ki tētahi rīpoata a Te Tari Mātauranga, ahakoa he mahana kura kāre i te whakatutuki pai ai nā hiahia o nā tamariki hauā, Ko nā kura he tokomaha nā ākonga Māori, ākona motuākewa hoki ngā kura kanorau rawa, ā, he nui ake ā rātou hua i te whakanui i nā tūāhua kanorau. Ko tā tētahi ahorangi o nā take hauā me te mātauranga kanorau, ko tā Missy Morton, Ko nā kura i tūhono tahi atu ki nā whānau mō te whakatakoto mahere i te kura te hunga i whai hua nui ki nā tamariki.

Kia whakatā tātou mō te wā poto. Kei tua ake tonu, he kōiwi tīpuna i whānakohia, kua whakahokia mai i Ūropi, ā, kei te whakatikahia mō te whakahoki ki ngā iwi. Hoki mai anō. Kāre anō kia oti i te hīkoi mō ētahi kōiwi tīpuna Moriori, Māori, e 60 kātahi anō ka whakahokia mai ki Aotearoa. Kua 70 tau e whiriwhirihia ana te hokina mai o te kohina taonga nei i tāwāhi. Ā, ko te aro ināianei kia whakahokia atu ki ō rātou whānau i karahuihui atu ki te whakatau mō nā kōiwi ki te papa tongarewa inanahi nei.
E tangi tīkapa ana ēnei iwi i te hokinga mai o ēnei kōiwi tipuna i whānokohi ai ngā tau tahi rau whā tekau neke atu ki muri. Nā Te Ariki Rangi Mamaku Ironside nō Te Papa Tongarewa i ārahi te tira whakahoki mai ngā kōiwi ki te kāinga. Hei tāna he wawata tēnei kua roa e whāia ana. A lot of us involved building the campaign that was actually first set by our tūpuna um, in, in the uh, 1940s and the 1950s. And so it's been a very, very long time coming. He upoko te nuinga o ngā kōiwi i whānakohia e Andreas Reischek, heoi anō, ehara nāna ana he taua mahi. There are also a number that are associated with the um, Austrian Novara Scientific and um,

I Vienna tēnei kohinga kōiwi, ka mutu, kei te rata haere ngā mana o tāwāhi ki te āta whakahoki i ngā taonga pēnei ki ō rātou iwi. Also having having a level of support from from the anthropological departments, from the anthropology departments and the curators that are responsible for these collections because a lot of the research that the reports that go to the uh, governments and to the directors is generated at that level. And thankfully, with uh, Professor Dr. Sabine Eggers, head of the uh, international collections at uh, the Natural History Museum, she was very much in favour of these tūpuna coming home. Ka riro mā te papa ēnei kōiwi nō Rēkohu, nō Te Tai Tokerau anō hoki e tiaki mō tēnei wā. Engari, ehara tēnei te mutunga o te ara. By the end of the day, it was one of celebration, but also we need to understand that this is only the halfway point. So these tūpuna don't belong at Te Papa. The big goal for our program and our kaupapa is to actually take them home. Kei te whiriwhiri huarahi me ngā iwi i tēnei wā ki te whakatutuki i taua whāinga kia hoki ēnei kōiwi ki ō rātou ūkaipō taketake ake. Michael Cugley, Te Ao Mārama.
He kirimana e 45 miriona tāra te nui kua hainatia e te kaipoitūkohu nō Aotearoa i Steven Adams hai whakaroa i tāna noho ki te kapa Memphis Grizzlies. I tata eke te wā ki tāna kirimana kotahi tau te roa, heoi nā āna mahi whakanoto i tēnei kapa NBA o Tennessee kua whakaroahia mā te rua tau. Nā te kirimana hou nei ka roa ake tāna tākaro ki te whakataetae NBA i te tekau tau. Ā, e mana tonu ana tāna noho i te rārani utu o nā kaihākinakina katoa o Aotearoa. He tāne nō Ahuriri me tētahi tokotoru atu ka tū anō ki mua i te aroaro o te Kōti o Ahuriri mō te porotēhi i te whare herehere e rua marama ki muri. E ono te huna taiohi i tū ki runga i te tuanui o te whare herehere mō te 24 hāora. Ko ōnā whakapae, he totohe, tūkino me te wāwāhi taputapu. Te wāhi pupuri taiohi i katia i te kaha o ngā mahi kino e ai ki ngā kaimahi kai te tirohia ngā āhuatanga i te tae mai ai ki tēnei i roto i ngā marama e haere mai nei. I katia te wāhi nei whai muri i te porotēhi i te tino kino o te pākarukaru. Nā Taiho ake nei ko nā matapae huarere, ā, ka kikī ai hoki nā Whīra Riki i te Rohe Pōtae o Tūhoe i te paru me te whakaongaonga ki nā Whetū Riki i nā rā whakanā. Nau mai anō. Nā Tūhoe te motu i manaaki i te Tōnamana Rīki Māori mā ngā tamariki tekau ki te tekau mā rua tau i tū ki i Whakatāne ina rangi tata nei. E hurō ana te kaumātua o NZMRL a Hemana Waaka me tāna whakahau ake ko nā tōna mana tamariki pēnei te puna oranga mōna kaitākaro Māori ki uta.
Haruru ana ngā papa tukituki i Whakatāne i ngā taki a ēnei taitamariki.
Kua tae mai tātou ki te grassroots o tēnei tonomana a nā Māori. Ka kore nā mokopuna nei nā, me pēhea rātou e pakekeka i roto i tēnei tākaro?
Ko tōna 1,800 ngā tamariki, tau 10 ki te 12, Te pakeke i whakataetae i te tōnamana whutupōro rīki Māori o Aotearoa i tēnei tau. When you have a cultural connection with a rohe and for especially for Māori Rugby League and there's no greater cultural connection than Tūhoe and the reo, the marae, the availability of the marae and of course our life member and our rangatira Hemana Waka. Ko tēnei Te ruia atu o te kākano kia uru mai ki roto i ō rātou hinengaro, ki roto i ō rātou ngākau te hiahia ki te tākaro Māori. He aha ai, nā te mea ko te haka i mua i te tīmatanga o nā ngākau, nā, nā tākaro, hei tohu he Māori ahau i runga i te papa. I think that, um. Ko Wayne Roberts kai ārihi o ngā tima tamariki o Ngāti Rangitihi, Ngā Ika Tauhou, ki te puna nui o te whakataetae nei. Go Poppy!

Ā, ko ia te tihi o angitu ki ēnei tamariki. We've got all our tournaments, we've got our our pac, our Pasifika Aotearoa collective um tournaments coming up in uh October and November uh so um there's still plenty of football to be played, uh there's still a lot of celebration to be had. Ka hoki te whakataetae nei mā Tūhoe anō e whakatū hei te tau e tū mai nei. Hironi Waikato, Te Ao Mārama.
Ki na Tohua Tawhirimātea inaianei he hau Tonga-mā-uru ki Kaitaia, ka Kōmarunarangi ki Tāmaki engari mārire noa iho te hau ka papuhi ki konei. Ake nei ka heke te ua ki Rotorua, ka paki haere. Rite tonu te kōrero ki Tūranganui-a-Kiwa engari ki Ngāmotuherangi paki kē. Pai tonu nā Huarere ki te tāone matua a Pōpō, ka whakakuku ake nā Kapua Pōuri ki Whakatū. Kia tūpato ō tau tahi ki te tūpono kaha heke o Te Hukarere ki reira anō te waiwaha o te ua ki Tāhuna, kaha te hauāuru ka pupuhi ki Waihopai. Ā, kāti, koinā tā te ao e pupuri nei. Tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roanga atu o wā mātau kaupapa.